Ĩ ni rehe rehe kandi we. Wayaga nyamũ. Rĩu nĩkĩ Rĩu nĩkĩ wanjie we na wewe? Nĩwĩkange thũ ithaa rĩene we na wewe. Ũgũtinda haha ũndũ ũmwe wĩguo ta Handĩ kahiũ. bote. We na wewe nĩkĩ ye nyamani? Wayaga nyamũ ndũkĩ mwaka kanua. Ah, mũndũ ũndehagĩra nyamũ cia wana maĩ. Tarũrai tarũrai kũu we.

Manyikangai manira rĩrĩ. Wee na mũikare mũkĩroraga wee ndũrarora wee. Wee kwanja ndũrarora rĩu. Ama hĩndĩ ĩngĩ no atumia tũgwĩrwo ĩ kĩmũndũ nĩ kĩmũndũ kĩa mwana Ah. mũno kwanja. Niĩ nĩkĩ itendaga maũndũ ma gwaku. Tũthakange kana tũthiĩ na mbere Tũthake. mani. Gũtinda Ndirenda. ai. Mani aca mani we. Ĩ ĩ tũthakangĩra mũnene mani.

niki giatuma we mukirehitha itheru riu eh? na naona nitangi ndimoe riu muguruki uyu cigana wariyo magana meri ta imajini muthe arwario eh, na ndikanone haha giuthi rwa karata ringi eh. karata ti kindu kiega sawa niguo mothe nä ndaigua o kå iganä ra mbaca we anyonete å tukå arenda ngå bia ndingä gå tigä ra Thengiũ mwathani rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ twagũcokeria ngatho rĩu nĩ ũtũhete gĩkombe gĩa cai na kĩndũ gĩa kũrĩa nĩgetha cituĩke ndathime Ngai ithe witũ na nĩgetha cituĩke cia gũteithia mĩĩrĩ itũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo tũhona twetĩkia. Amen. Either wa mbũri rĩ nĩ waririkana harambĩ ya rũciũ nĩ wathiĩ nĩndĩramĩririkana okay no nginya ũthiĩ tondũ nao nĩwona nĩ matũnyitĩrĩire na ndiũĩ no ũkũmera

tondũ tũtiramenya mũici nũ na no ũkorwo arĩ o araũndi itũũra rĩu andũ aingĩ ũranyona maratathi maya tondũ tũtiĩka harambee ingĩ Ke- twĩke arĩa mareka meke no wambũi no nginya athome ũyũ nĩ mũgũnda wa kĩrĩmara ndĩrenda kwendia ona no tũgĩke harambĩ ingĩ hatarĩ kũnogia andũ na tũkuo ũru mũgũnda wa kĩrĩmara tondũ wĩ hau ĩka ithatũ na poiniti tũkũrenga ĩka igĩrĩ na gacunjĩ twendie angĩko tũngĩkĩendia mũgũnda atĩa na iciara maire mbeca marĩ itũra rĩu aici acio maire mbeca gũkũ tũkũmatigĩra o ngai wa mbere matiatunire moko Ningĩ nĩ harĩa guoko kwa ngoma kwendaga kũingĩrĩra nĩgetha wambui ndagae kuona kĩ Ndagathome. ndagathome Niĩ aici acio nĩndĩratiganire nao na ndĩrenda ndige nĩtwamanyita na tũmatware borithi. Ũkũmanyita na njĩra ĩrĩkũ? Ndiũĩ marĩ o itũũra rĩrĩ. Na rĩu baba rĩ, ta tũtangĩka harambĩ ĩngĩ? Nĩguo ndakorwo ndagweta atĩ ndĩrĩ Wambũi, o nawe no ũmenye ũguo. Harambĩ twĩkĩte kiumia gĩthiru rĩ, tũcoke twĩte harambĩ ĩngĩ rĩ, ũna nũ ũgũtũkĩra harambĩ ĩyo? Kĩu nĩkĩo kĩratũmire tũgĩe na option o ĩmwe tu ya mũico, kwendia mũgũnda wa Kĩrĩma. tũtirĩ ũndũ ũngĩ tũngĩka. Ningĩ tũtirĩ mũgũnda ũngĩ, hau nĩho ndĩreciragĩria tũgũthi twake nĩgetha tũgĩthamĩra ho, no hatirĩ rĩu. Ũndũ ũngĩ ikinya rĩrĩa tũkuoya nĩ kwendia mũgũnda ũcio, wone gĩthomo tondũ kũngĩgĩkinya mweri, nĩ mweri cigana? Nĩ mweri ũyũ ũngĩ ũroka mweri twerũ. Cingĩkinya, kanya gaku kau ũhetwo ga gũthiĩ cukuru no kũũra gakoora. Nĩ ma. Tũngiuga kũ, kwanjia kũbanga harambĩ ĩngĩ nĩ tũ, maũndũ macio nĩ mekũrema. Na macoke makorwo me maraihu mũno. Ũguo nyina Mbũi wa Mbũi, nĩ wona njigua, reke mũgũnda ũcio tũwendie, maratathi nĩmo maya, ndauma haha reke thiĩ process maũndũ macio. Mũgũnda ũcio tũwendie. Mũgũnda nĩ wendio mwana athome. Niĩ naniĩ anko ngwethana na andũ acio gũkũ ndige nginya ndamanyita tondũ andũ acio nĩ njũĩ marĩ o gũkũ na ndingĩtĩkĩra tũrute wĩra mũnene ũguo gũcoke gũtuĩke Wambũi ndegũthoma. Aya andũ acio twauga tũmatigĩire ũ? Tũmatigĩre Ngai. Andũ acio tũmatigĩire Ngai. Ona ũngĩthiĩ ũnyite nũ nũ wĩna ũira nũ tondũ ndonire o mũgongo. Wahota gũgĩkorwo nawe thĩiniĩ, tigana nao. Tũtigĩre andũ acio Ngai. Mendaga gũtigĩrwo Ngai. Ngai nĩwe ũkoragwo na kiugo kĩa mũico. No wega. Niĩ bata wakwa nĩ thome.

Hai, we ni uko weka huko. Ah, tiga ndege yete. Yore tu ni kada area dive. Ndio mwira ndio na wira wake. Awone arenda kwaria naku. Arathina ni ajui. Tiga icio, arenda kwaria nawe. Ndangĩhota kwĩrehe. Cia ũkua mũwa.

woneka atĩa ya ndaumĩra kĩrathi tha ici gũkinya ũguo kamenya mathĩ andigania haha atĩ athiĩ ngumbato nĩguo mboe kana nĩ gũtinda haha niĩ nĩ sawa endendia hanini ndĩrenda rĩrĩ ndĩrenda macungwa na cabbage na waru sawa reke ngwĩkĩrĩre oro rĩu ona ngũgwĩkĩrĩra o haha njĩkĩrĩra o hau Ah, na nĩ ngũkuĩte karatathi. Ah, hatirĩ na thĩna we ũkĩrĩ mũrata wakwa. Nĩguo? Tũtiriganagwo. Niĩ rĩ, ndatũmwo na ndirenda gũikara mũno ĩ. Ah, tũkuonana ĩ. Sawa. Okay, darling. Sa we we karũgama ndũkĩrũgame

Nĩkĩ ũreka na mũgũrũki ũyũ? Nyita kĩrĩ waku. No ndakorwo akega ũthiũ wakwa na mũtu wakwa. Noigua mũgũrũki ũyũ? Na pia ndũkanjĩtaga mũgũrũki we. Wamboi! Wamboi! Eh! Ingĩra kana gũkũ riko nĩ tũkwa gũthambagia. Ingĩra. Mambo. Poa. Tarĩ kĩ ũkĩndate ũguo? Ma ndigũtete na ũru. Na gũkũ ũranunga wega. Tarĩ kĩ ũraruga? Twarĩkia kũruga rĩu na twarĩa ndũrĩ na mũnyaka. kai Ĩ, no tuge tũ tũranunga wega ningĩ tũranĩtwo ũguo tiga ũguo tamba ũnjĩre atĩrĩ ndĩraigua atĩ ũrahũrĩtwo na gũkũ bara we nawe tiga na mũcene wa anake acio na kũu bara nũ ũrakwĩrire icio nacio ya kũigua tu andũ me mũcene nĩkĩ ũroragia rĩu Ah, katarĩ ũrimũ wa mwanake ũkoragwo hau akiuga atĩ twĩ ndũgũ no tiga na ũhoro ũcio he atĩ mũkorwo Ndona wendete kĩmũndũ kĩrĩa kĩgũrũki. Ũcio ti mũgũrũki. Andũ nĩo mamwĩtaga mũgũrũki ti mũgũrũki. Mũndũ ũcio nĩ mũgũrũki we. No nĩ mwendete? Onawe ũrĩa wa kũmwĩta mũgũrũki acio angĩ makĩmwĩta mũgũrũki ti mũgũrũki no ndimwendete. Haya, o ũrĩa ũkuga.